Pam 'sych chi'n deffro fi? Be' sy? Ges ti'm o dy early morning call ar Feron? Naddo. Hoi ag e blant yn syma teddy bears mor chet. Dach chdi gweld Roger bore ma? Roger. Roger. Sir Ned. Bach yn tal, bach tywyll, dreifo XR3i. O, os ma' 'da fi ryw gofyn am e. Dach chi'n mynd i weld o, 'lly? Emma fach. Dim ond 'i dad ei fi. Sai 'di gwel' e ers nithwr. Be' 'di brys, sori? Sa chdi'm rhedag ar pafins di. Sut ma'... Bore godidog arall, feinir fwy. Ti wedi cael tu rong, dwi'n meddwl, awel dwi ddim meinir. Dwi'n yn gwybod pam dwi'n boddra weithiau. Does na mown sa farddoniaeth yn berthyn i chdi nagos. Be? Perlau o flaen moch. A beth ti'n fydro da? Pa mae'r awen yn taro, ti gweld? Mae rhaid chdi'n defo'i. Go with the flow, te. Ia wel, mi fydd yr awel yn taro munud os na ni gigau dy geg. Drwy ddŵr a thân fy Meinir, deia fath bapur i chdi. Mae fe'n bihafio'n od iawn dydd yma. Sa'n ein gwybod beth sydd gyda Gary feddwl. Cael rwy'n byli am nhw i gyd ysti. Hmm. A mae fe mewn led anodd fyd. Be? Ych, oedran od. O! Ie, wel. Dwn i ddim am hynny. Methu fforddio plant pan oedden ni isio rhai. A rhi hen pan oedden ni'n gallu fforddio, lle. Neis nhw de. Mm. Nefi, da chi'n ddwfn peth gynta'n bora. Sorry? A Bryn, fys ti erioed yn teenager na ddo?

Angen ti blodeuwydd a gronw, Romeo a Juliet, Kurt a Courtney, Awel a Meirion, a dyma fi di dod i ddachub di rag y cawr mawr. Heich. Byddai'r tatŵ pwt i Meirion Huws, he? Y cwbl mae isio chdi wneud ydi roid y papur ar ddrws twll yn drws 'na, a miglo i Om, a dallt? Os rhai chi fo mor ges. Y fi di'r un sydd yn gwisgo trowsus yn y tŷ 'ma, mechan i. Ie, wel fydda i'n gwisgo trowsus hefyd os roedith y petisiwn 'ma. 'Dan ni'n cyfarfod y prifathro pnawn 'ma i glywed ei benderfyniad o.

Ti'n gweld Ari, achos bod Dad yn surgeon, ni wastad wedi gorfod symud o gwmpas lot. So ni byth yn yr un lle yn hir iawn. A wedyn ni, sa'n cael cyfle i greu perthynas glos da unrhyw un. Ti'n gweld beth da fi? Yndw. Dall iawn. Dwi jyst yn twmlo'n unig weithie t'mo'? Ti weld hwnna? Wel, mae'n lliwgar iawn dydi? A ma' fowr. A deg dol, ti'n mynd braidd rhy technical i fi rŵan. Na, mae o'n yy tynnu dy sylw di de. Diolch. Dwi'n na meddwl fi. Dwi'm gwybod pam ti'n neud o chwaith de. No. Mae rhywbeth mae rai fi wneud. Mae'n ffordd dda fy nigyd i deimladau. O. Mae yna rei pethau mewn bywyd ti jyst yn gorau gwneud. Pethau mae rai ti gyflawni. Sgyn ti rhywbeth sydd ti'n licio cyflawni do? Dim rili really, na. Ti'w'r unig un sy'n trafferthu siarad y fi ers yn symud lan ma. Ali, rhywbryd sy'n cwmni, rhywbryd. Dyn ei nos, ti'n gwybod lle dwi, dys. Sa'n mynd i ddiflasu di dem problemau i gyd. Diflasu? Swn i'n mond yn rhy falch o gael. Am y tro chdi. O na. A ma' rei fi mynd, sori. Ne' fydd hapio am yng ngwaed i. Blinkin' hec Roger be' ddiawl ti fel di neud yn dychryn fi fela? Sori! Wel di stori ddim digon da, nac di? Reit. Ond ddim yn mynd rhywun yn ymosod arnau. Reit. Sori, Ems. Os gicio brathu, Ems.

Chi'n barod te gents? O, mor barod y fydden ni byth, de. Ond mi fydd y prif yn crynu'n esgidiau yn y disgwyl ni. A fydden ni gyd yn gwisgo trwsitha ar ebyn diwedd yr wythnos. Garantîd. Mm, gobeithio. Wel, na biti, de. Oh, peidiwch â gwrando yna fo. I bob dim yn iawn, gewch chi weld. Mewn undod mae'n nerth, cofiwch. Mae'n meddyliwch amdano ni, de? Siŵr o wneud. Cerwch neu fo chi'n hwyr. Ti dy blaen yma. Rho Roger i lawr am funud, neu di.

Coast Guard, please. Piciau'n ôl peip, pan i'n mynd fi. A fel na, na i, dwi'n ôl i dy un. Oedd, sa reit, fan dy gerdd i. Oedd, hollol.